Reit, yn y fideo yma dwi'n dangos chi sut i symud yr arth o un ystafell mewn i ystafell arall trwy creu drws o un ystafell i ystafell arall. So, peth cyntaf mae angen i ni gwneud ydy um, mynd i'r sprites a creu drws. Os dim angen i chi cael drws arbennig. Gall y drws fod jyst yn rhywbeth sy'n edrych fel drws, neu gall e fod jyst yn, yn gap yn y wal. Ond mae angen Sprite. So fi'n mynd i fan hyn nawr, fi'n mynd i load Sprite, ac i fi'n mynd dewis rhywbeth fel, dwi'n meddwl, sgwe fan hyn. Ok, dewis y square, na, ok. Dewis stone, ok. Dewis y stone fyna. Ac wedyn gwasgu ok. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr ydy adio fe fel object ac i fi'n mynd i adio'r stone ac i mi gael hwnna'n object drws. A wedyn mae hwnna'n mynd i fod yn solid. Ac beth dwi'n mynd i gwneud nawr gyda'r object yna yw add collision with arth. Os amser mae arth yn bwrw mewn i fe, beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn, go to next room. Ok, a gwasgu. Ok. Nawr, beth mae angen i fi wneud nawr yw newid yr ystafell tamau bach. So, fi'n mynd i gwasgu OK fan hyn, newid yr ystafell, a beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i gwared o cwpl o sgwariau. A tu fas yr ystafell, dwi'n mynd i rhoi mewn y cerig na. So fyddwch chi ddim yn gweld rhywna amser mae fe ar y gêm. Nawr, yn yr ail ystafell, beth dwi i'n mynd i gwneud nawr, dwi yn mynd i just delay cwbl o waliau fan hyn, a fi'n mynd i delay yr arth, ac dwi'n mynd i rhoi yr arth nawr nôl yn yr... sori, dim, dim y burger. Fi'n rhod yr arth nawr nôl yn y drws. OK. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud gyda yr ystafell yma? Dwi yn mynd i rhoi... Chymod, os fi'n symud e tan bach yn fwy, gallwch chi gweld. Fan hyn nawr, dwi'n mynd i gwneud um, y drws yn mynd nôl, oce? Okay? Ac yna gyd dwi'n mynd i wneud nawr fan hyn yw dwi'n mynd i roi add object, mi dewis y carreg eto, ac um, gallu, gallu fod yn unrhyw carreg symas. A tro hyn fi'n mynd add, a fi'n newid object, fi'n galw'r object yn cofiwch, drws nôl, A wedyn fi'n mynd i rhoi yr object yma y fan hyn. O, dim yna. Ti allan i'r safell. Yn hyn. Nawr, gewn ni weld os mae hwn yn gweithio. okay, so fi'n symud yr arth ac fi'n mynd trwyddo drws bwrw y carreg 'na a chi'n gweld mae e'n mynd nôl. Mae'n mynd mas, bwrw'r carreg 'na a mae rhywbeth o le. Gyd i beth sy'n beth sy'n o le fan hyn. So, a'i nôl i'r object, drws nôl, a dyma pam dwi heb wneud y byd. So, add, collision, with drws nôl, a wedyn fi'n mynd i main ac roed go back room. Ac nawr gen i weld smawn yn gweithio. So I'm trwy ddo. A mynd i'r stafell nesa. Bwyta'r burgers. A wedyn, gallai mynd nôl trwy fan hyn O, dwi e ddim yn gweithio. So, gen i weld beth sy'n bod fan hyn. Add collision with... OK, ie. Yeah. Arth, mae'n rhaid fod thing. Add collision with drws nôl. A wedyn, mae rhaid i ni mynd nôl i fan hyn. A gewn ni weld os mae'n gweithio y tro yma a'r tro ola yma fan hyn nawr. Mynd trwy ddo fan hyn. Symud i'r stafell, mynd nôl fan hyn, ac i ni'n gallu ni'n mynd nôl fan hyn nawr. Felly gweld, trwy ddo fan hyn, a mynd nôl. Grêt, dim problem. A dyna ffordd chi gwneud drws yn um, GameMaker, a chi'n gallu gwneud gymaint o drysau chi'n gallu, a chi'n gallu creu byd eich hunan.